Tlieta Lestejna proċess ta' negozjar u konsultazzjoni mal-maniġment u l-ħaddiema li nirrappreżentaw, kemm ġewwa l-Air Malta Aviation Services kif ukoll ġewwa diversi sezzjonijiet tal-Air Malta. Kif tafu kulħadd, bħalissa l-avjazzjoni għaddejja minn diżastru sħiħ minħabba l-pandemija u l-istess qed jiġri ġewwa l-Air Malta. L-ajruplani tagħha Huma kollha grounded ħlief għal żewġ titjiriet kuljum, ġifieri l-Air Malta minn 20 titjira kuljum waqgħet għal żewġ titjiriet li jġorru cargo biss, passiġġier qed ikun hemm ftit. Il-kumpanija ltaqgħet magħna biex tirrevedi u tagħti l-paga soċjali u aħna mill-ewwel Punt ta' tluq tagħna kien li ma jkun hemm l-ebda redundancy. Il-kumpanija qbidna u bdejna niftehmu minn hemm. Kien proċess riguruż minħabba l-fatt id-diversi restrizzjonijiet li imponiet is-Sovratendenza tas-Saħħa u peress li aħna nirrappreżentaw l-ikbar kontinġent ta' ħaddiema kważi sitt mitt ruħ, kien diffiċli li aħna nitkellmu magħhom kollha b'mod elettroniku jew billi ndommu d-distanza magħhom u ma stajniex inlaqgħu gruppi kbar. Il-kumpanija kien hemm għanijiet komuni kemm aħna u l-kumpanija li nsalvaw il-linja nazzjonali tal-ajru kif ukoll li nsalvaw l-impjiegi kollha. Il-ħaddiema fehmu dak kollu li kien għaddej. Il-proċess filwaqt li kien wieħed rigoruż u diffiċli minħabba l-ostakli li kellna ta' komunikazzjoni, kulħadd fehem is-sitwazzjoni u qatt f'ħajti ma rajt daqshekk għaqda bejn it-tmexxija tal-żewġ kumpaniji u l-ħaddiema li naraw kif insolvu l-problemi biex din il-problema temporanja li għandna negħlbuha u nimxu 'l quddiem għax nemmnu li din il-problema wara ħa jkun hemm futur sabiħ għall-Air Malta. Id-diskussjonijiet tmexxew min-naħa tal-kumpanija minn Keith il-CEO tal-Air Malta Aviation Services, l-HR James Genovese u l-Kaptan Clifford Chetcuti li mexxew min-naħa tal-Air Malta. Min-naħa tagħna kellna jiena u s-Segretarju tat-Taqsima Sandro Vella li mexxa d-diskussjonijiet u rappreżentanti tal-ħaddiema. Konsultazzjoni kienet wiesgħa, parteċipazzjoni ħafna, fil-fatt ħadna vot u l-votazzjoni kienet in-naħa tal-Air Malta vvutaw ħandred persent favur u n-naħa tal-Air Malta Aviation Services ivvutaw 95 per cent tal-ħaddiema favur li jkun hemm, kulma kellna persentaġġ żgħir ħafna ta' voti kontra. Fehmnihom, orejnihom, dan huwa ftehim għal erba' ġimgħat fejn fihom qegħdin niggarantixxu tal-inqas is-social pay li qed jagħti l-Gvern tal-1,200 fix-xahar, iktar jekk jibdew jidħlu u jaħdmu iktar dik togħla iżjed. Kienet F'mument daqshekk kritiku, kienet xi ħaġa sabiħa, kienet l-armonija u l-għaqda li jien ħassejt kemm mal fit-tmexxija taż-żewġ kumpaniji kif ukoll il-ħaddiema li kollha mhux raw l-interess tagħhom individwali imma raw l-interess tal-grupp kollu li kienu qed jirrappreżentaw jew li jaħdmu fih. Ninsab ċert li dan kien pass importanti għas-salvazzjoni tal-impjiegi tagħhom u tal-linja nazzjonali u nemmen li fi żmien erba' ġimgħat, jekk jerġa' jiġi revedut dan il-ftehim, ħa nerġgħu nsibu kemm il-kunsens tan-nies kif ukoll li l-kumpanija tgħin biex ħadd ma jitlef l-impjieg tiegħu.